Nyakwa jobilo. Yes. In koro sani. Yes.
Wang'i koro len nikech tich cho mitiyo. Mano adier.
Tich cho isebedo kitiyo kuom ndalo marom nade? Ticho. Eh.
Sani for good years. For good years. Yes. Kitimo mana tij cho. Ticho.
Tij cho ka. Yes.
E, ere kaka ere kaka upogo sara nikech dong' itie ticho kanjo mamwalo kanjo atie ticho ma kanjo ma to ere kaka ere kaka uyudo sara kaka yudo sara nikech aneno ka ng'ato biro kacha to ndong'o ten bob ng'ato biro to ndong'o ten mi ten bob to dhi layo yes mi ten bob to dhi losore maduong' Yes. mi ten bob ere kaka utimo kaka watu ningeni ko ka pesa osewuok ka pesa osewuok Mm. kaka ningeni ana matiyo keta jatelo kanyo Mm. Kata kendo kata nyalo soni wadni moro kendo kaka ineno ne soya no. kar losruok kanyo Kar losruok kanyo. uti kar losruok Losruok- ma jokanyo Iluongo ni losruok.
los- Losruok? yes Losruok.
koro Mm.
kata kwawe kanyo Eh. penjo na maduong' aduong' mahinya ahinya Yes. en niya Ah. in kaka oyudo marupurupu Kaka wayudo marupurupu.
Eh, nikech onge tich moro amora ma onge marupurupu Ing'e ni an ka ng'ato biro e cho, Mm, tapoge diriyo. mm. Nitie ng'ama obiro layo mm. gi ng'ama obiro choma duong' to ibiro ka otimo gete. Eh. Ka winjo kilayo to iwacho ni dhi oko maduong' ni jor to awinjo ni pup ichulo 20 bob. Matieni koro ka ng'ato gine. Ng'ato kolayo wach ni kubiro olo pi. Ng'ato kubiro olo pi. Eh, Ti gi dhuluo maler bwana. Ng'ato kubiro olo pi. Kubiro olo pi.
Eh. to ogonyi duonge icho ogonyi duonge mano matin omedo pesa omedo pesa ngeni wuon jogo ng'e natero ten bob yes ka winjo ni jor tu tu bas bao mano ba osedonjo mano ba osedonjo ten bob arwako mara mano maruburubu koro eh masani tijni in gi experience an gi experience masani kupo ni ng'ato wawach kata ni iyudo pesa ni mo matin yes biparo ya ochomari Weri kare ni jo mara, Mm. an ko pa ok ni kayudo pesa mo matin. Mm. Gima sani wiya para ni yaw chope, ok cho mara. Mano Chope.
idhi yawo chope dala koso mana widhi Nairobi. Within ade, jodala jodala timo gimoro alongside the road. Ah. Eh, ginyalo ng'ato nyalo biro ni gi nduru to nduru sani timo ang'o? Koro matie niya, Eh. in life mari, Mm. ngimani iwuon, Mm. Idwa ni mondo tij choni ema mondo omewi. Iluongo ni minister for chieth. minister for minyaga.
Nyasaye biro konyi biro yudo pesa yepi. Donge. Mm.
Nyasaye Nyasaye ok nini, Nyasaye mineno ni. Nyasaye ok nini. Ada wuoni go gina koko.
Eh. Mondo konyi. Mondo konyi. Kok onyalo lando ni gino maber. Onyalo lando gino no.
E redio.
E redio. Ma koro in chope gi go. Chope na.
Ok ochuno ni nyaka iket posta. Do.
Ogeno oselande ma ji gwana jong ji anya ka kibira bire chuni town. Wata dorom gi uba. Biro chuni town.
Nyakwa jabilos what? Nyakwa jabilos smartness lu. Nyakwa jabilos smartness lu. Mbolea. Ah, mbolea.